a'i syniadau am fywyd yn gyffredinol, sut beth yw bywyd i John Gwilym Jones a sut mae o'n mynegi i agwedd at fywyd yn ei waith creadigol. Ond cyn i ni fynd at hynny, mae gynnon ni ychydig o ffilm sydd yn dangos ei gefndir, a'i fro a'i gartre yn Arfon.
Wel dyma'r pentre y ganwyd fi yno fo, Groeslon. Rhyw bum milltir o Gaernarfon ydi o. I'r ran fwya mae'n debyg nad dio'n edrach yn ddim byd ond rhyw bentre bach digon dinod. Ond credwch i fi, dim ond bom a marwolaeth sy'n mynd i ngyrru i o 'ma. A phan o'n i'n blentyn, a relwyr oedd yn byw mhob tŷ bron iawn. Ond saer maen oedd yn nhad. Wel dyma'r stryd y ces i 'ngeni yni hi. Rhyw bum tŷ i lawr o lle 'da ni'n sefyll ar hyn o bryd. Ond y tŷ rydw i'n byw yno fo rŵan ydy'r tŷ yma ar ben yr hes. Angorfa ydy enw fo. Wel, dyma lle rwy'n cadw fy llyfrau. A bod yn onast, dydy llyfrau fel y cyfryw ddim yn apelio ata i, hynny ydy, 'di llyfrau gwerthfawr ddim yn apelio ata i. Felly mae gen i beth wmbrath o lyfrau cas papur yma. Y cynnwys sydd yn apelio ata i yn hytrach na golwg allanol y llyfr fel petai. Ond, a deud y cyfiawn wir, er na fama dylwn i fod yn gweithio, 'chydig iawn iawn ydw i yn i weithio yma, well gin i weithio i lawr yn y gegin, dowch i weld efo fi. Wel, fama bydda i'n hoffi gwneud yr ychydig waith dwi'n ei wneud. Mae'n ysgafn ac yn olau braf yma, a mae'n rhaid siawns iawn i mi fusnesu fy nghymdogion pan fyddan nhw'n rhoi dillad ar-lein neu rywbethau felly. A pan fydda i wedi blino'n arw, A mi fydd hynny'n digwydd yn ddigon aml, mi fyddai e wrth y modd yn chwarae cardiau, mae o yn rhoi rhyw bres ar eich meddwl chi, neu hwyrach eich dwn i be, hwyrach na nid meddwl, ond dyna fo, beth bynnag ydy o. Mae yna olygfa fendigedig o'r lle dw i'n byw, ar yr allt, dach chi'n edrych i lawr ar y môr ac ar Sir Fôn, Llanddwyn a Niwbwch, A oeddwn i'n treulio peth wmbrath o amser ar lan y môr. Glan y Môr, wrth gwrs, ydy dinas Dinlla. A mae sôn amdani hi yn y Mabinogi. Dwi wedi bod yn y dŵr geiniau weithiau pan o'n i'n blentyn, a chredwch chi fi, fedra i ddim nofio llathan yn diwadd. Da ni'n lwcus iawn yn fama achos da ni'n cael mantais mynydd a môr. Ac o'r ddau, fod yn hollol onast, mae'n well gin i'r mynydd. Y lle sydd orau gin i ydy Llyn y Dywarchen, ar y ffordd rhwng yma a Rhyd Ddu. Mae fanno yn apelio ata i'n arw iawn iawn, achos yn yr haf mae y peth rhyfedda fyw, mae'r Dywarchen, fel maen nhw'n galw hi, sydd yn y llyn, i gyd wedi cael ei gorchuddio efo grug. Ond os na ddim grug ar gyfyl y lle o gwmpas un un man, mae y peth rhyfedda. Wel, yn fan yma dwi'n gweithio ar hyn o bryd, yn ddarlithydd yn Adran Gymraeg y Coleg. Ro'n i'n fyfyriwr yma hefyd, blynyddoedd lawer iawn iawn yn ôl, a wedi gwneud llawer iawn o bethau rhwng hynny a rŵan. Mi es i'n athro i Lundan, es o fan'no i Landudno, symud wedyn i Bwllheli, Symud wedyn i Ben-y-groes am gyfnod byr iawn ac o Ben-y-groes i weithio efo Corfforaeth Ddarlledu ym Mangor. Fe fu mi yno am tua phum mlynedd yn cynyrchu dramâu ac o fanno wedyn i'r Coleg i ddarlithio lle rydw i o hyd.